Awle ka video hi enge zawhna chu chu ih a zak a zak lak te chuanin enge a ban lak dan ang chi te a dar ang chi te pawh kha ih-- Min rawn zawt nual tawh a, a chhan chu ih tah chuan hei hi i ti ve lo a mi, chumi kha mi chu i ti lo a mi, a zak hi engtin nge le, a dar te pawh kha a hma lam pang kha i la awih lo a mi tih kha video hi pakhat chauh in en khanin ih ah in en khanin eng nge a hma lam panga ka sawi tawh ang chi ih tam tak ka lo sawi tawh ang chi kha video a pangai. a ka lo tih tawh a dar te a zak lak dan ang chi te kha a hnua video ka siam leh hianin a kir ker khan ka sawi vek tawh lo mahse video a dangah khanin ih a hma ka lo tih tawh avang khanin a awm vek a kha kha a then chuanin en a video dang hi en nachangin hre lo niin ah ka hria a chuan tihianin eh tunah in search anga dp colony tih kha. Chuan hetah hianin ah hei a lo awm teuh a videos tih ah khan in lut ang a home ah tih khan DP colony tih in type a chuan khatah khan hei in lo lut a ah hetah hian videos tih a lo awm ta home bulah hian videos teh ah hian tah hian hei video a lo awm teuh khat atang khan in ih-- Enge hei puan cut dan tih te chuanin ah princess cut zirna measurement lak dan tih zawng zawng ang chi kha a awm vek a a hlui tawh a hlui tawh ang chi ah khanin a detail deuh hlek khanin ka sawi a khang ho kha in lo en anga a hnuah hianin a zawng zawng hi ka sawi vek lo tih kha ka rawn sawi duh a chuan chu mai bakah chuanin video hi ah youtube ah khanin. A quality hi in thlak dan kha thenkhat khan in thiam lo ni mai thei a min rawn sawt fo mai a a fiah lo lutuk ah a hmuh theih lo tih ang chi vel kha in internet a tha lo a muang a ni mai thei a a nih loh chuan in ah ti hian in in lut dawn nia. Ahh enge one forty ah te a chang chuan a lo awm a khang te kha ih a sang deuh hlek khanin in thlak a ngai a chu chu a thlak dan kha ih a tam zawk chuan in hre mai thei a mahse thenkhat hre lo tam tak hei thingtlang lampang ka channel te lo en ve thin youtube han eng lo tawp a han hmeh tawp a a dang han tih dan thiam lem lo te an tam em em a khang ho tan khan a bikin ih-- Enge mi zawng zawng tana a hriat vek theih lo a, ih a tir atangin hei zir chawp vek tho te kan lo ni hlawm a, chuvang chuanin ih zawh na inneih kha min zawt hreh loh ula, ah amarawh chu ah a hre tawh tan khanin ka hre tawh a, hauh e in lo ti ni mai thei a, mahse a hre lo tam tak an awm avangin kha kha chu in lo ah hrethiam hram hram dawn nia, mihring kan inang vek lo ania. Chuan tah hian tah hian ka ti hian alo fiah lo ta chuan tih fiah deuh kan duh chuanin heti laiah hian kan click anga hei ti laiah hian settings ah chuan hei quality ah hian a quality hi-- Kan thlak anga chuan four eight zero ah hian ka dah ang. Ke tikhian a lo fiah ta em em a ni. Kha kha kan thlak thlak dan kha kan hriat loh chuanin fiah lo deuh khan kan en ruai thin a. Chumi ni vang chuan khawlai atang khanin phone ah phone a thlak dan pawh kha a inang lo deuh maithei a laptop a thlak dan nen hian phone ah pawh khanin a sirah khan han click ula. Awlsam deuhin a awm mai a, chu chu khami kha change na chang kan hriat loh chuanin, thlakna chang kan hriat loh chuanin quality hei che deuh khanin, fiah lo deuh khanin eng nge kan en tluan parh dawn a, khami ni vang khan kan lo thlak ve zeuh zeuh dawn nia. Chu chu a hre tawh pawh inawm maithei mahse hre lo tam tak kan awm avangin ka rawn sawi fiah lawk a ni.